Ber tutwal wapwoyo tutwal in ma itye ka winyowa i otyeno matin man yo ma megi ma tye ka kati ki i redio wango lawiny redio angeyo ni in imaro tekwaro tutwal dong tyeni ni wan watamo ni wakelli lok acel ma bene tye ka wire ma obedo lok madit me tekwaro

wek gicit ki lok ki Lubanga ma mewa wek okelli wa kot. Ya yom tutwal ni i studio i otyeno matin kit ma in ingeyo kede nyiya kilwongo ni Isaac Olweny Isaac Rabaman atye ka kacel ki Ladit Rwot. Wek omi kare bot Rwot me moro in i otyeno matin. Yes Ladit Rwot. Apwoyo matek tutwal latinwa Rabaman. Apwoyo luwiny radio ma gin tye ka winyo wa woko kinyo. Pwoyo bene lok ma ikelo i wi meja koni olo wabigudo nyig lok acel aryo adek angwen mo. Atamo ajolo dano ducu ma gin tye ka winyo wa i nino matin. Nyinga Ruot Casimiro Ngom. Apwoyo matek twatwal. Ber tutwal. Kit meno keto wa gen pien lok ma tye in ibiwinyo ne i caa macal ka man. Wabinongo bene kare ka wawinyo ki bot in lapeny ma dong itye kede ki dong bene jemo mukene ma imito ni ladit Rwot ogony iye kweci kweci. Yesu kakare wek ami tal man bot ladit Rwot. Wan wawinyo lok angeya. ni Rwodi tye ka mito cito bot abila me neno ni kot odwogo cen. Dong wamito icak kong ki i lobo acoli gin ango ma weko kot rweny nyoko, ki kit byek ango ma acoli myero obed kwede ka dong koni wabineno kit ma wun wubicito kwede ka neno ni kot obino kit ma pol lakare lwongo ma megwu ka oneno timo ci cobbe bene kakare. Ajwelo twal Rwot. An apwoyo matek tutwal latinwa Rama man, apwoyo luwiny radio ducu i nino ma tin Kit ma itamo ni ilwonga wek kong wabin wa. Mok mac i wang oo ma ka megwa kit ma nying radio waco kwede. Atamo luwiny radio wubed cok wek olo wanywak tam kacel. Man obedo lok me paco ma ka megwa. Latinwa Ramaman kit ma iwaco kwede, tekwaro Acholi tye gin ma pire tek tutwal. Dok tekwaro Acholi ki i kin rok mukene ma i wi lobo ni, tekwaro pa Acholi kikome pe kato namba abic. Tekwaro pa Acholi ka ineno kwede ka icito kwede wa i Old Testament ibinongo kany ma Acholi gua ki iye, kit ma Acholi gukwo kwede ki jo ma kikelogi macalo opii kany ma kilwongo ni lapiramit nyo i kare ma kitye ka gedo piramit gin ma kilwongo ni piramit nying me Acholi kong kilwongo ni lapiramit. I kare ma inongo ni ka in icito ikwano Old Testament, ibinongo lok me tomo obedo tye. Wat ango ma obedo i kin jo Icrael ki wan macalo del col eni-ni? Pien lokke bene tye. Wat remo obedo tye. Ee, oweko ka ineno koni ka dong jo-ni dong kidwokogi gin dong ngolo Nam Makwar, Lacwec omiyo kwena bot Moses ni wek jo-ni kite gumoko tamgi ni gin edoko wa paco-ni ba, wek gulob teng kulu nino keken. Ti ngom tye ma ayubogi, ngom ma mol cak, ngom maber adada, ma gin bino kwo iye ki kuc. Oweko ka ineno polle Pol pa del col ducu macalo kaka alwor gubedo ka lobo teng nam-mi, pien lokke tye. Man enongo wacito ka gudo lok me tekwaro. Man enongo bene atye ka wacone ni koni jo ma gigwokke ni yegi dok tye ma nongo atir ki leb ni Baibul? Kabedo ma iwinyo an awaco-ni Baibul bene lok iye. Angagi ma obedo kaka alwo onyo ca okene jo mukene koni tye rok mukene ma kilwongo ni ciluk dong kela ka wacone ni latinwa Rabaman ki luwiny radio actually lwo gikube ki jok ma malo ma niye mukene peya odonyo i lobo pa lwo kany onongo dong lwo gingeyo ni jok ma loyo wi jogi woko weng tye malo weko ka in itye ka lami gum maber kiwaco ni jo jok ma malo. Pe kiwaco ni jok moni watitte got mene, ci watitte kwene, i bunga moni. Ee, jok madit tye malo. Pien lokke ni, kabedo mukene ma koni kiworo ni mino luwange, ee, dano cito ni kub dwanwa, ee, wek arem moni ma tye, kwa two, kwa kudi kit ma ceng tye ka ryeny, onyo gwok gin mo, gemo mo obino marac kicito ibako dog. Umm, Keller kawacone ni, Macalo lutino Acholi macalo kaka alwo koni kadi ka waloko lok mukene olo wange ni wan wabedo gin ma weko kilwongi ni in ibedo Acholi ni ba Acholi ki kitgi kwo i ruk kwo i leb kwo i cam jami ducu ka gwok in dong iwaco ni kakani pe pe pe peke pe pe Acholi ci an aromo ye lokki dong jami mukene ma an angeyo ni Acholi gineno calo jami mukene ma ka otimme ci kelo ryeny pa ceng en aye ene. Tye lee mukene onyo winyo mukene bene tye acwelgi wa ni giromo kelo ngo? Ryenyo ceng. Winyo ma kilwongo ni laparnat. Laparnat eni ni ka inen ka kany ma nywalo iye mano kabedo eno nongo pe nongo kot. Ka inen ka kanya bene koni ngato mo gwok onguno wiye ci ongamo doge odwoko malo en winyo eno nongo kelo ryeny ceng. matek adada ka ineno bene obedo i wer i kare ma wod jo pa emol mo cwinye obino wang matek adada ni wod jo kutongo mo tye ka balo wi dakone nyo tye ka cuno dakone kare ma en obino cwinye owang adada ci obino opwodo jo kutongo en obino ki dog winyo eno nongo obino ongamoko neno wa cinge oryeny matek adada okelo kec. oweko ajikkine kec eno-nu bene kone dong odong ki nying winyo-nu me kec lapar nat. Meno obedo winyo ma kwo kede. Mano dong en onguno dogeko. Ee, winyo-nu eno wa kede mony ma giwoto i lume bene gigwokke kede ki kot. Ka in i doge-ni, ka in ingamo idwoko malo kiti, kot pe cwer matwal. Tung ka ma kot tye ka bino iye-ni.
Tung kanya kot tye ka bino iye-ni. Ineno kot bino banya banya, banya banya, banya banya. Weko winyo eno onongo tye winyo ma cwili gingengo twatwal i kit me kubbe i kin tango ma tye i kome ki pol ma tye malo. Mukene bene winyo ma kilwongo ni kogga, kogga ka ineno ogedo ka ka mo-ni kogga winyo ma kome tek dok winyo madit lwette ki kome pe tukutuku ma ka in kene bene pe lwenye neko. Kogga ka inen ogedo ode kaka mo-ni koni dong cito ka nywalo iye, omyero inge ni ka kenyo dong kot pe obicwe iye, pien en pe ye ni kot gupud tonge nyo litine. En bene ka gedo gedo i yen madongo, ode bene bedo gedo ki riddi eni-ni dok bene gedo lamal ka kanya en nongo ni gin mo pe romo yelo en. Ci winyo kogga bene tye i kin winyi mukene ma kaka lwor nyo acwele giniang ni kubbe kin en ki polo eni ma wan wangeyo ni tye ma kabedo mukene an angeyo ludito mukene madongo tye ma ka kinongo dano teme me tongo yat to wek erette ki wango wek oako nyo gineko mano bene tye kin jami mukene eno kidong tim mukene kidong lee mukene calo en kede abuta rii.

Ya acwili wai ni pe ki tongo, acwili wai ni pe ki yengo, pe ki menyo ki mac en ma ki menyo en ma wan wa tedo kede ni. Ka in i menyo ki mac nyo koni i cito i talo ko i tongo ko i yengo acwali bene wai ni nongo i timo bal mano bene kenyo kelo ngo ryeny pa ceng. Aa jami mukene en aye tye bene jami macalo koni tim mogo me kicita wan wangeyo mege Gin tye ki ticgi mukene kilwongo ni nyamugungu. Tim ma cwiny mege romo cwer ci kicito mukene kilwonyo bongo nyo iwalo bongo otim mere mogo madongo. Tim macalo kong mano bene acwali wa ni ka kitimo meno tim kicira ma kelo peko ma ka pe kitomo kelo bal. Jami mukene en aye yiko gwok. Gwok ken ma wan watye kwede ni gwok tye ki kite ma kadi ka in aye igo gwok ma tye ka neno wangi ma pe icito ideny adeya kit ma lacen maca owaco kwede ni ajijine dwogo i komi acwali ka gwok gin ca okene mito rwenyone cit ide adeya bene iweko otob i wi ngom kenyo pe iyik i ngom ka in iyik i ngom meno bene kelo ngo ryeny pa ceng jami mukene lweny ma okelo ony remo. Ka i kare ma kicuko piny, pe in itigo lero wi ngatu mo. Ka in itimo bal macalo kop manu, Acholi pe giye. Ka bene in icito iloco kweri, ngatu mo otongo potone, in dok icito dok iketo koti noki iye, nongo telle dong tye. Loco kweri bene ngo? Kelo ngo? Ryeny pa ceng. Tyengo kidi ki dyeceng. Kidi ma mege gitiyo kwede eni me yubo kidi rego. Kidi rego eni ni myero ityeng kwar piny ma in ineno pud ngo piny pud ribiribi ka dong piny dong cito ka kati ma der der eni ni pe dong myero ingo ityeng kidi nyo balle nyo dero gini pe kiloro ki diceng. Jami mukene calo tingo en kidi pong gini Ma gwoki itamo ni cit ikwany ikel gang pe wek kome kun nen olo boko ee boko ma kome pe nen ci in ikelo gang ka ikelo ma kome nen in inongo itimo bal loko ka lukwena ludito piny ma gicuko piny gunongi meno wange ngo wange timo ki dong ayweya wan ongeyo calo gutongo kany ayweya madit ma doro gutongo ma ka inen peko tye calo kit ma kodi kot tye ni mege gicito bako dogi meno mapat ki cere mukene matino tino eni i gutongo wan watye ki abila matidi ma kilwongo ni akereket. onyo lupwa. Jo ma gutongo ma tye malo i nge kidi gingeyo kany ma lupwa tye onyo gin ma kilwongo ni akerker. Kare ne ka oromo bulu cito okwogo iye wek dong in ibed dano ma idit. Akerker eni ni en aye tye wang kabedo ma tidi ma kibako dog iye ento kabedo madit ma dong loyo gutongo ducu en aye te got amyel. Got amyel aywer tye iye madit ma kilwongo ni acuku nyam dere. Acuku nyamdere lokaka ma koni en poto i komgi yaka dong lwak cito ki latin acel me dog gang eno-nu en aye kaka ma kilwongo ni awot awic ee pien ocakke ki i kom latin acel ma kilwongo ni odo ma ocito mere ka kwat ma dong ceng cito ka belle ma dong otamo ni dog-gi dyengo gang onongo nyako maleng obedo i lela um lela odo dong penye ni in kono ibedo ko kany ingo marac En dong wayo ni ba an gang wa peke gang wa kiwango ka nga gi jona peke ci odo odi wa ka dong kite wa pingo pe wa cito gang ma dong gin cito gang odo bene ci omiyo okwena bot ludito ni nen kong nongo penya labego ni kong aa ki penyo otito en lok acel ni ci ludito omiyo tam ni pingo in dong pe bedo ki latin wa ni ma calo dako ni ma calo cwari aa yewu bene obedo tye joni gucako kwo ma calo laco ki dako cam cek jami weng timo maber ento gine dong tye calo peko eni nyodo peke eh kare kato ci kato kare kato ci kato naka dano dong ocako wero odoo ni aa odoo okelo gin na kwaco ocamo oyeko odoo odoo yengo ginya nono eh odoo dong cwinye cwer cwinye ocako balle ocako onyo lamego niko ento en maro lutino matek ci inongo ni gin otime en iye. En dong maro lutino ka tye ka regu kwanyo en celu eni ni cwiny i cing lutino ku diko cwiny oyo mac en cung bel ma ki dino ni ki cwinyo ki oyo nyig bel mukene ma odong ma nongo dok ki kii en coko miyo i cing lutino lutino maro matek adada ci nino mo acel dong cwinye dong owang ci en owaco ni lutino ka an ape ca ango mo ba ka ka eni ni ki nek ngo twon ma ngo macol iye. Ineno wa? Ci nino mo acel dong en obedo ki lutino ka oyo mac odiko, omedo mac coko ma dong yito dong tar atara ma dong lee mac kato ki iye, en cung belle-ni, ci olenge opoto ki iye. Lutino dong ki koko, Ee, acuku opoto acuku pien en otuco nyen, nyinge kilwongo ni acuku nyamdere. ludito guringo ki tal gibino i kuro mac kwer pe gingo pe gino aa man opange ki kin yito ocito woko ee ludito gungeco woko ci lutino bene owaco ni ba en owaco ma ni ka en peke ci myero kinek twon macol twon kikome macol kany twon madit meno otimme i kin dul ma kilwongogi ni nge kidi pien i kutongo rwot acel ento cere gibedo papat jo kiteng en en kodi gin tye gutung kany. Jo ma tung kany-ni gilwongi ki jo kiteny. Jo jo kiteny gucako bedo ki tung olong paka wa pye kwene opyelo ee ibinongo kaka tye abiro aa jo nge kidi bene tye kaka abiro cake ki owil ocito wa lwa dong gin otime i dog gang me pa jo nge kidi bino jo nge kidi eno ma malo-ni ci jo kiteny dong pien kot dong ocako bedo peke Jo ki teng dong wai ninye wun jo nge kidi lok mo obino time kany e ginu mo wan owinyo ni mego mo orwenyo ci waingo kinek twon macol pingo pe kong wun oneke jo nge kidi a mego ni olwinya olwiya lwiya ango gini paka okelo telle wa pudde obedo tye ka nino paka wa jo nge kidi ngo otomo kot ocwer ma pe twere, en aye dong kicako niang ni kare Enok pe obedo dano obedo jok. Ento onongo dong kelo ryeny pa ceng, kec bene dong oketo dano oko, kec ce kilwongo ni kec nyam dere, en macalo adwogi me ngo? Me ceng en onongo. Ci ada kit me Acholi wa i cawa ni en dong tye jok madit ma dano cito bako dog bote ka wawinyo i kare mo pi cwercwiny ma en onyuto okelo twol wa i gang kal ma ka mega. Ka dano owinyo ni twol obino mapol, ci kicobo nyok bene labwor i kin twol. Dano mapol oco lok angeya mukene gin ocito neno. En aye ocwalo lutino eno. Mege ka gucito kunnu, in inongo mere agur tye madit, got bene tye ikom mupane i gin apar aryo. Ngat ma dong cwalo moo wa i iye-ni en aye dano nyo jo ma a ki ngo ki i dog ot ma kilwongo ni ngo awutawic pien ingeyo lawowo kare ka lakwena obino ka nga gini ci kibito ladit acel ma onongo jami tom kwe tye bote en aye lyel ajeka ma kwo ne otum moko ni ci ki yo nge wa ajeka orwenyo I temme me lega ka nga gene dong gin pe omiyo Ajeka kare me bedo dano ma kite nongo kingeyo kwede ni. Ma kit Ajeka peke ni nongo okudi latin mo ki i ot ki nyo wang ma ngo? Wang ma dok en tipo eno ni opoto i kome. Ee, ci mano en aye jami ma obedo ka timme ni weko wan macalo kutongo waneno got amyel ki jok ma kubuwa ki jok ma malo madit-ti calo gin ma ngo ma pire tek kicito i bako dog mon cito ngo cito bako dogi ka in ajoka ka in itye ki rem i komi me neko dano pe o kunu pien ibi dugu ma ilyel pe mito in ma itye ki tipo maraco pien ingeyo ajoki gin tye ki tipo ma gin tyero ngeyo jok man ma neno yuto kom ki ber bedo ka dano ni pe gitito, pe gimito wony remo, pe gimito gin ma poko kin dano nyo balo kwo. Oweko i kit me acwali, ka in laneko, in ca mukene tipo maraco tye i kome ka angaa gini, in pe icito ngo? I kin mege, ka gamo kot nyo ka bako dog. Ki dong ludito piny bene tye ma gitwomo cere mogo matino tino, dago ki kabedo godi mukene matitino bene tye. Ci weko kakanya loko matutut ma lukke ki lok me ayweya. Koni ludito mukene gin bino penyone ki jami mukene ento atamo ni ngo awacce ni ni ki dong en abila ke macalo io bote kuca inongo nongo abila ke tye madongo pe kitongo ka itongo mino bal kelo bene mon bini wang ma itomo. Ka gwok dong mito ni kiyobe i lokwena aye bino yobo nongo kong kineko ngo? Kineko dyel bene kenyo. Mano tye i kin jami mukene ma olo an atamo ni omyero awaci i kin lok mukene mapol ata. Inge Acholi tye ki mung gin weko an awaco ni tekwaro pe kicane pien lokke pol. Ka ka bene lutino pe gungeyo koni koko bino tye kite wan oneno peko tye ka time ni. Dano mukene bino ki tekwaro mo jami mukene maraco calo um lalugi. Um lalu ka in itye ki um lalu igwokke kede ni acel me rok mo keken pingo pe neke. Gin mo keken marac pe ngole i kome ento peko dong tye acel ni ka kom ngat mo keken lit ma in itye ki lwet lalwo pe iciti kadi icito ngat cani pe kwo to oko ineno ci jami macalo kit man wan wangeyo ni gire wan watye ki dini bene mukemo komwa ento acwali bene wai latong pa latek latek aye gamo. Tye jami mukene ma kede dong labole ka kigudiko nyo nero lami eh, kede dong icito i ot yat mo ma tye wa i Ulaya Wang i dog paco. dug paco kany kitikke kany eh. mukene gire lega aye tyeko mukene ot yat aye tyeko an apwoyo matek tutwal. Apol tutwal Ladit Rwot Casimiro. Um, um, dong nongo amito penyone, uh, pien iloko lok me two pa piny onyo kot ma cito ci rwenyo woko dok wek kong wange kong pien ka ineno kwayi kec ma bene obedo i lobo acwali pole weng kicako nying gi kec lapar nat ca gwok nongo en winyo can aye okelo kong owinyo nying kec mukene calo kec ogayo wa ki dong two pa piny eni mono weng bino mere marom aroma dok romo two woko bene mwaka kulu kadi ca gwok ton mere ci tone nongo pe niango dano ok
kare mukene kot mukene bino ma bedo apwa apwa pe kot pit. Meno nongo en tongo ya rubo koti ka nga gin ngo bedo tye dok cenge pe ryeny i kabedo ducu eh en i cere mo ni manok ki en aye ngo en aye kot pe cwer iye kot bino manne manne ko ento kaci nen tim ma dong orumo cere ko ducu calo en kodi balo kabedo mukene ma nongo pien tye kabedo mukene bene ma cik pe ye ni myero kitong yen ki iye. Ka kabedo eno-nu kitye ka balo ki i kite ni lobo Acholi ka ene-ni, kitye ka balo yen nongo kabedo ma nongo kiworo weko abila abila pien ka iwaci ni abila, abila en aye kakany ma tipo tipo pa kwaro ki kwaro ki kwaro me paco mo ni gikwo iye. Anyway ni abino ni tek-ki en ni nongo a ki i kom jo ma dong kwogi peke ento gin neno ganggi gin gwokki. Ma nyutti ka in itimo tim marac-ci, aduggine nga oduggo i komi? Kite kwedi wan watye ka tongo yen woko makato ni ya, ee, kwariwa guwaco guweko ya i cingwa ni pe kiyel. Kite dong wan watye ka yelo-ni, en acoliwa en ni tugo poto i wi lagwet-tu, ee, Tipo pa kwariwa weko kwiriwa i cawa niya pe nyak kita con. Ineno wa i? Ci mano en aye jami mukene ma ol atamona awaci. En ayweya eni-ni bene weko kabedo oko weng polle malac kot pe ngo? Kot pe cwer ma lukke ki tim maraco ma nongo wan watye ka timone i kabedo muruma macalo Acholi. Ladit Rwotwa, ka angeyo kong jami aryo, watye ka neno got amyel. Got amyel twero laro agago, twero laro ki dictrict mukene ma orumo agago. ki dong gine ka ci gwok tin gicito ci bako dog bot bot bot kwariwa ci diki dok latim bal mo dok otimo bal loko twero kwanyo kot oko atura doki. Ok
ka ci nen kicito ibako dog cere ki ki jogigi awaco ni gutongo kany tye acuku nyam dere icito bot lagorogi, icito bot omwonygi, man me ajali, icito bot acilgi, man me odilang, icito oret ki kwica, cere matitino eni, cere eni weng tye ki ngo? tye ki kakanya kibako doge iye, dong kele ka wacone ni ka ngat mo doki koni ma kiyubo ci ngat mo ocito otimo bal gin ma kitimo aye ni ngat can nongo myero ocit ongo otum moko eh otum moko ci lok mo mapol bene bedo peke ne gin acel ma odong en aye tye jo mukene tye ki gin ma kilwongo ni amer, amer bene bino i wangi calo tango dano neno dano pe neno ento in ineno eh kidi eno nongo ryeny aryenya. ma kite ki gwoko kwede tye ki keto i agulu aa ki boyo wi agulu maber gwoko pingo pe ki elo ee ki bene jo ma koni en jok ma malo omini gi diro me juko kot jo ma mako kot bene ngo tye meno ducu tye i kin jami ma ka ngat omako kot ci pe odugu bene ceng ryeny oko polle i kabedo ducu. En ka megi eno, minitu i kin jami mukene ma wiya opo ni omyero amedi. Ento ka in dong koni in itimo bal ci moni dong ocito buti, moni ocito timo tim me kicira mo ni gangi, ee, anyimmi dong bedo peke ki likwayi ducu. Ee, anyimmi bibedo peke pien lutinni weng wa in weng wii obinyweneko. pe paro kwe in i daktar kwe i kwano i rwom mene kwe i lego nini pe paro eh kakare
wek dong kong wange eh. pingo dok mon gitye ki dwan tutwal i lok me gamo kot oh yot calo con acel pien mege ye bedo tukeno mm. mege ye ngeo kita pite kwede lupite eh, lupite numa Gin ngeyo kit ango? Ka in dok koni in icito iloro kany ma cam aa ki iye, gin ngeyo ni peko obidugu pien mege pi lutino tek litigi atika atika. Ci mege ee gin aweko gicungi pien gin bedo i tukeno, gin aye lupit ma dong loyo aloya. Ee, tye ka mano mere. Kakare.
Um, wek kong wa, wa, wa, wa, walor piny, ah, pien ah, atamo ni bene myero wanen cim ki bot ah, ah, jo ma tye ka winyowa, wek bene gunywak tam i kom jami ma nongo gin gimito ngeyone. Ka waneno mot i kare-ni eni, laworo mac abedo ka kwano kit ma kot bipoto kwede. Ya, kumalo me Uganda giwaco ni kot tye ka bino madwong, kadi bed ni i kare-ni lapiny otwo tutwal. Ento giwaco ni ki i Uganda, kot tye ka bino i kumalo me Uganda madwong loyo ka mo keken. Ah, dong ka waneno bene wot me cito ka bango dog ki kuro kot, itamo ni mene ma omyero okwong yo kwede? Pe dong kikwong yo, kineno gin cobo moni ma cobbe weko nino. Aa, an aneno ni omyero gicit i bak dogoko, pien jami pa miri bedo pa miri. Ee, miri romo waco meggi ci gikuro oko kwe nyo pe gitimo i kit ma giwaco kwede. An angeyo aa, miri gubedo ka waco lok koto bicwe ka nga gini, wa labolle mwaka mukato nio kot obijik wa idwe apar aryo dwe adi ento dano oketo cam i ngom ci waneno kit obedo kwede weko an awaco ni wadog ite kwaro wani jami maraco ni kong dong wawiko jami ma tume bal ma tume ki tum moko weko wadoko kit macon wapoyo wek wanen cim ki bot in lawiny redi tye ka winyo pyera bongwen dadek ton adek ka radio wango nya Isaac olweny Isaac rabo man tye inya atye ka kany ki rwot ongom Casimiro me ker pa Okutongo. Dong iya yom tutwal ni en tye ka ketone kit ma onongo mitte kwede kikome pien nongo tekwaro macalo kuman ka dong pe inongo i wang oo ci dong pe ibinongone ka mo keken. In ma itye ka winyowa ki i district me Alep, Tong Otuke, Abim, itye i Padee, itye i Kitgum, itye i Gulu, itye i Omoro, wan ojolo in i dyangkal madit malac ma tye ka mini kom pwony i cawane kikome. Wanen data line cim not abiro aboro acel abongwen aboro abiro. angwen abiro aboro mere MTN ka dong Airtel tye nut abiro abic angwen abiro acel abicel aboro aboro aryo ki dano ma cagi tye lan cim Hello
Wango FM watye lok ki ngani Min Blessing ki Toco kakare Min Blessing
Amito penyo rwot dong. Mm.

Ka kidi poto, laco ngido kuro ma dako kelo i wang oo, ento mon aye gin aye gin aye wegi paco. Akare.
Ee, ki dong mukene ma myero kinge tye bul pe kwaro, tye cobo, tye muzee ma kilwongo ni olee, olee lubey. Ka ce piny oryeny oko, dano cito kunnu ki cito goyo gwada gang pa olee. En gang pa olee, ka in dong wa itye kunnu kany ma kicwalo dano iye ite bul en nino, wek ka kun kicango in icito oko woko ka cani, bul cani me lee kwaro ni dwogi paco. Tye tic ma kipoko tye mapat pat mapat pat, an ma aloko ni

ma bene ro wok bedo i komi, ma bene ka pe layela mo bene pe, kic bene nongo tye, man me aya bene nongo tye lyere kunnu, ayela mo bene pe.
Man aye gin ma onongo timme, ci iwinyo dong Rwot waco ni, 'Kobedi lok lok man niya, Aa,

An me acel kong, wek ati ki lapeny wek kong acak ki pwoyo Rwot pi program me me nwango cwinye, wek ladit Rwot kong macalo latela pa Acholi ot ot tem ki tek mada ni te kwaro ma kombeddi en ocako ni myero ki roce ni Arane me Rwot Casimiro in icungo matek wek te kwaro pa Acholi me pa muni ma gin bino kwede ni Nongo kong megwa ma me aculoni kong wa otim mo maber. Bene an amoko maber ni ola Jackson Yeyang en cwalo dano i amyel ki i rut ma ginno eno ni timme kede ni an amoko ki wanga an adongo. Myero alunge me neno ni i kare ma ola Jackson dano cwalo jami ci gia me cito i amyel anongo ni nongo kit ayel ayela mo pe pien amoko acel nino mo acel ma nongo koro mujong tye ka bino ci En dit me aryeny omako tuko ki kome. Okelo wa kaka acel ci olwongo ludito ni gilam laa i doge pien mony-nyi tye ka poto ku matek. Ci ludito otiyo ku manu, lutino awobe ocito omako lacek me kwo, gibino gitiyo kwede ci gilamo dog, ci bene koro mujongo poto. mac dwong adada, en dok otimo bal i kom dano. Ci en amoko ni, Iroc tekwaro pa Amiel. Wek ngo? Wek tekwaro pa Coli gudwogi o kit me acon. Ci dong amito lapeny acel bot Lamit Rwot. Wot anyim.
Kombeddi ni, an anongo ni, Yao lok ki iye matek. ma bene myero wan odwok woro i lok me kodi gin tye aye le lok ajang. Ci dong ka obedo con ki timo labit Rwot, pingo pe kitumo tum ka ma dong tyen ya? Ka gin itongo tyen ya, kimak dyel ki bot ngatu eno ni kitum ngo? Kitum tyen ya ka ma kitongo ya ki iye ni, pingo meno ni pe timme? Ento inongo ni obedo con ma mege ka kimako dyel.

Ok, ah, meno tye gi lagam wek ocot ki wek gwok pe giyiko. Mm, Neka nen ki wani gwok pe giyiko. Wabi medo ci maramo ah, di kakany eh, i namba not abiro aboro acel, abongwen aboro abiro, angwen abiro aboro, karacel gi not abiro abic angwen, abiro acel abicel aboro, aboro aryo. Yes, ladit Sam.

Wapwoyo bene tutwal ah, ya meno lapeny ma oa ki i tega ronya ki bot ladit ah, Sam. Well, wapwoyo tutwal. Ah, in bene pud itwero ah, neno ni idonyo i ka imiyo lapeny nyo nywako ketwa tam. Gin ango ma imito ngeyone wek bal macalo ka man diki maja pe otimme? Atye ki lworo ni diki mere ka ladit Rwot Casimiro peke dong wan watye twon bal ma madit mada. ok, um, um, uh, kit ma cim dong pud aye um, uh, wa- wa- gine wa kongo romo weko ne ka kenyo mada. Mm. Ladit Rwot, Kakare.
um, cito ka bako dog ni ene mege ma otegio ma Mm. cwinygi tego aye cito Mm. ki tino anyira wa dong waromo initiating gi nining waromo weko gin donyo i

Ka dong kio i dyekal madit ento i te got kenyo tye dyekal dok mukene ma dong mege ma ginywali pe dong gio iye, mege madongo aye dong gin cito kong dire cok en aye dong gin cito cungo te ajoka madit ma koni dong kiweko en donyo iye, kit ma iwinyo prime minister ma ka mege owaco kwede kanya ni idonyo iye ni twol dong bino o kenyo, inongo kica yego tye kenyo, jami opipino gi nongo tye kenyo ento pe yeli.

pien kibidugu kibikelo olweta ma kidugu kwede wapogo ma kiwoto kene i wa gang, kibino iwaco ite abila madit i gang kal pa Rwot, onyo i gang pa ladit acel ma nongo tomo cere moni, mano kidugu ka dok ngo, kibino dok ngo kimyelo kinyo, en omege dugu-ni nongo dong kot ngo? Itye ka wot i kom kot. Neno wa, ene dong lutino dong gingodo ngutgi kinyo dong ngo gineno. Eh? Ka dong bene kimedo ki titigi ni nen kaka wan ocito kuja ba gina giteni itime kiti kiti kiti kiti kiti. Mano kakanya ata wano myero agam ma Luke kica okene ngec ci romo kobo i wi lutino madiki dong-ngi ni. Mano kit ma lutino matino giniang kwede ennu, pien nongo gineno woko kit ma mege cito kwede, kit ma mege gidwogo kwede wa koni kiketti, nongo guniang dok bene guneno jami mapol. Kaka mukene bene twero neno gin meno kadi ka gwok kwero kaka mo woko dong ka ineno bino. Ka in dong acoli ki makarne ka dong in i dano me kotongo, in icito ngo? Ibako dogi i te abila me kotongo. Ka in jo ajali, ki abila pa jo ajali bene tye. Ee, ka calo jo Kotongo kit ane awaco kwede-ni, ni kicako bedo kulung, obino wa opyelo, mino jo kiteny nge kidi ca ocakke kuwil cito cita wa alwa. Dong jo nge kidi gin gware, ee, kicito wa kudi ladit ma a ki i dog ot pa lakwar ma giwoto ki mon tye kudi ladit ma ilwongo ni Ateny. Ee, en tye wod lakwar, en tye abila matidi bene tye kunnu. Ma kong mon cito ngo? Kijungeo kunnu kong kiyeko myelgi ki nyaka dong kilulu kacel me cito kwene? I te got. Nongo mon ma a ki i nge kidi kacel ki gipiny ducu dong guribbeo kacel. Mano kit ma kiwoto kwede eno. Ci bedo ka mano ma nongo ka ineno jo ati olong kuca-ni, kadi bed ni gin tye i te rwot mapat, ento gin ducu ngo? Jo gutongo. Bedo calo ka kodi latin kutongo mo tye wa Kampala nongo in pud igak latin kutongo ma in itiyo ki kwer me kutongo kadi bed ni nongo ca mukene rwot mo ni nongo loyi nyo kabaka aye loyi nyo rwot mo ma icere i lobo Acholi kany aye loyi ento nongo kwerni tye kwer me ngo me kutongo.
Oo lagam ma tye i wi meja kany acako ki pa Cam ma ogiko me adog aranya en owero ni cik Acholi Ango ma kitiyo wek kor gacawa okene kikwany nyo kiryem? A Gin ma kitimo en aye kiteme ki diro ducu me neno ni kineko oko, a kitongo bene yat oko wek kiwang pien ode nongo pe ogedo ka macok ba, en nongo yat madit ka gedo wa malo mabor. Ee, ci kineno i yo me reto yat oko, lutine weng ka tonge bene tye kicito ngo kineko oko ducu bene wek en oa oko. En ka dong ineno dong ode-nu ki gin-nu dong cito mabor, ee, en pe bedo atata ba. pe bedo atata. A Ojok Robert, man me loyi, en oloko lok me yiko gwok, gwok ikwa dano aye oneko nyo in aye ineko ducu dong nyo gin mo nyo gwok mutoka aye ogoyo pe myero iyiki. Eh, gwok mo keken ma dong oto kit yo mo keken cik pe ye ni omyero iyiki. Wiya opo i patongo kany ma a Friday pa nucu ocito ci ocito yito yiko gwok eh, eh ci okelo ayela mapol naka bene cika culo tum. Ki dong obote man me Orama en owaco ni, Omiyo tam mabeco ni omyero olu ngo, ki nen ni kitumo tum ka ka mo keken ma myero ni myero kitum. Apwoyo tamme matek tutwal. Ki dong bene en owaco leb mukene ma jo mukene mere waco en leb eni ni, Aa, mege ni gin lukeyo cito ka mwodo gweno ka nga gini. Ento omyero inge ni aculi bene iwaco ni langala ramo boo ki toyo. Eh? E in iloko mere ko ite te kongo ko ite kolo laki ka nga gini cane romo ma koni in ibi cito ineno ot cokon. Eh? Ineno wai. Kanya in dibi niang ni kare ngo omege pe cito ka mudo gweno ni en neno. Ci ka iweko omege onge maber ci aronya ma mege obed timo i komi bene tye. Atamo mere mino lok me angala onyo ikwiya piny aye myero ati leb ka mano. jo ma giwaco leb atata enini, An angeyo kwiri en tekwaro ma woko ma dong oa ki woko, a wan jo me dot kom, a nga nga minu tic ki nga nga gini, jo okene bene dong pe mito ni ka iwaco ni in ibedo ngo, Acholi eh, an abedo Acholi eh, Acholi eh, myero ilok leb mo ma dong ngo, eh idumo aduma, ento pwodi myero inge ni kono in idum-mi ca mo obiromo ma omyere kitoki dek en, en, en, en, en, en ngo, bongo ma kionyo-ni eh, pien in libbi-ni owicci ki kinyi, ento ocane obiromo ma en bor ma kionyo-ni wange ngo? Kidokki, in icamo. Eh? Ci, ah, ngatto mo pe kobwol ngatto mo ni tekwarone kwang ngo ngo, pien wan oneno kit ma Indian nyo Arab gigwoko kwede tekwarogi. Eh, mano tye i kin jami mukene ni ci gin pe orwenyo kwiri, gin tye ka timone maber tutwal i lobo ka enini, pien tekwarogi en-ni dong kwarukgi, tetgi, jami mapol weng dong wan kodi watiyo kwede. Okot, apwoyo bene tammi matek tutwal kit ma iwaco kwede wan bene wabicuko cwiny dano ni pe ki ol atum pa Rwot make med ki ngo ma mege mo ma gwok in itye iye ento pa Rwot-ti kikome pe weko bedo en en koni dong watye ka lokone-ni ci Kela ka wacone ni, En otito maber pien mukene oneno, mukene owinyo tango madongo ma obedo ka wok i kare ma Jackson nyo Ajeka en onongo tye macalo ajoka madit ma cwalo ngo mo. Ki dong ocwalo kwacce ni ope otoro ma koni tye ka timme ni in inongo ni koni kicito imako jami ci pe kitumo. I ngec ma ka mega wiya po, an abedo ka wot ki tim mukene ma pol kare an awaco ni myero kitum moko. Ka inena an koma tye, pe kitumo, pien an macalo Rwot pe abedo kany ma ngo kionyo remo iye. Eh? Ah, lukwena dong dokke i kore ka dong gin cito tumo. Nongo okele ka wacone ni, Kit ineno an abedo ka wot kede-ni, miyo acel, an pe abedo kany ma remo kionyo iye, ki miyo aryo, ka iwaco ni tin kiciti kitum tum. Eh? Konene ki tii ikom jo adek angwen inongo ludito du yengo ki ringo naka ngo? Wot du peke. Pien lokke ni kong myero ki tii ikom dano, ka bene jo ma gu kwayo kica ci ki guro dano i cere eno no ci ki tomo dyel acel keken ento nongo bal pe myero ki nwo. Pe wa mito ni mere ku time kito ento cik aye dong pe yeno myero ki tong yaa. Cik aye dong pi ye, cik me tekwaro ki cik agamente. Wan macalo orwodi nyo in lakwena mo keken, kwan ni icito ibuko ya buke ci iweko gitongo myero inge ni nino mo acel inongo ni itye wa i yelo. Man lokke eno pe tye ngatu mo kodi caa ni ma miyo ruksa ni wek ononga gweno mo nyo ononga dyel atum ci ngo ci ci in itong ya ni. Ka ngatu omiyo ruksa macalo kong mano ka an aniang macalo an rwot kwa lakwena kwa rwot kwa nga ni waweko cito iye. Aa Dennis, aa miya tede. En oweko ni ka kigamo kot ci kot pe cwer. Ee, myero agam lok aryo. Me acel, kombeddi-ni amyero ami labolle wa i laa. Ludito ma gimiyo laa-ni cawa okene inongo ni laa pe cito tiyo. Pingo? Ee, ludito ma gimiyo laa-ni pi tye ducu. Ka in ladit ma in cingi kiremo

Wan kudi wangeyo ni kadi megi bako doggi ka ngagi ni pingo pe cito tiyo. Amiyo lapeny ni ki kin gang kinyo mono an awinyo dok aneno ni megi ki kome aye dong tye ka yilo latongo i kor yaa eh? kitye ka tongo yaa kitye ka pango dano gin ki komgi eh? weko kere ka dong gin koni cito ka bako doggi nongo jok bene neno in labal eh? kor tiji pi nen Pien lokke ni, I ada, i te kwaro ma koni wan watye ka cito iye, ka pe waroco kom roc kikome, ada kono ticwa pe obinen kit ma nongo mitte kwede. Pien lokke ni wan ma watye ni, kwa in imege kwa anga, in inongo ni mege dong tye ka timo jami ma pe mege onongo myero gutim. Ci ka kono ticgi pe tye ka nen, ci an angeyo cere ducu, nongo Rwot okoro tye, anga tye, anga tye, ludito piny tye. Lok pa Odong ok prime minister ma kamega an apwoyo tammi matek tutwal itito kakare wan wangeyo ni kit ma awaco kwede ni ka in icito ilungo inongo wod lakwar tye ma in woto ki ludito me neno ni kicito ityeko piny pa lwak Ki kweyo mapapat en ki myel acutte ni pe dong amedo mo iye, apwoyo tamme matek tutwal. Ki dong min Blessing me to co en owero ni pingo ca okene kogga iwek iketo i dero ki jami mukene ni ee? I kit me Acholi kogga ma in iketo i dero ni ticce tye mapat ki ngo kubbe ki lok me ngo kot? Jo ma gigwoko kogga gigwoko ki tyen lok mukene ma pe aromo wacone i wi yamo kany pien koni cito rwenyo dano. Ee, mung pa codi bene tye. Ento manni ma cito nywal loko cito gedo-ni en aye koni nongo rac. Mano en aye olo jami mukene ma tamona gam ma luki ki lok ma obino i wi meja-ni ma apwoyo matek. Ka kare ladit Rwot karacel ki lawiny Rwot yo, atam ni obedo nywako tam maber twal dok ma opore. Ngat ma owinyo cito kop kwena nino bot ngat ma pe owinyo, Dok tim ber wukob i yo ma kiwaco keri ni kikome pe dok imed kare ni Ci me ka wayo. Ladit Rwot lok kime agikki pien oneno cawa otum oko. O cawa otum oko, an mere apwoyo mino cawa, apwoyo jo ma gugoyo cim, apwoyo luloc ki lutic me redio wang o ducu ma pol kare gimiyo wakubbe weko kwo bedo ma myero tutwal kit ma nyiye bene waco kwede macalo redio wang o. An amotowu alego ni wagwokke, waweko lok me balo kabedo murumowa, Wagwok en ki lok me ayalayala pa lutino wa gibi yelo wa ma calo kare mo jonge wagwoke matek an apwoyo matek kakare yes labongo meno obedo ladit rwot Casimiro ma obedo ka mini ngic ma kwako kit ma omiro ki gam kede ki kot nyo ki bat kede dog bot kware wa wek kot odug cen ka ineno mamot two pa piny ma tye agago caa mukene kadi wanga kadi wanga nongo dong olego lega madwong bene miyo lok pa ladit Rwot Casimiro ka ci gwok itye ki ngenge iye in itwero nene ibino i station kany wek omiyi ni kare me nywako ne mapol ki ladit Rwot Casimiro obin muno madwong wek onong kom ngec ki kom pen ker kikome Rwot Casimiro ki ker kwaro pa kutongo Ya yom tutwal ni idyecika kenyo, nya a Isaac olweny kong ki remo. Abitugo cen ka neno kit ma waromo lor kwede ki yub me nino matin i redio wango pyera bongwen adek tol adek fama. Babai.